עס האלט מען די גמרא דף קיט יט ג עמוד ב' טעות דברים, הרוויה והנרווה, לאמר לעיל לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף בן רבי חנא זכריה יודא משולם, אמן דחולי שליחות ספאנסער רבי אלי' קרויט לעילוי נשמת זיין טאטע רבי צבי דוד שמעון בן רבי אליהו חיים. סאו עז די עניועל סעיאינג גאוס ביי די נאכט איז מען זיכער די קדושת לוי די בארדיטשובער רב וואלט געמאכט א עסק דערפון און געזאגט באשעפער קוק מען רייסט זיך ארויס פון בעט און די עולם קומט אהער מילא דער מגי ש האט נישט קיין ברירה א ברירה האט ער פון זאגן ער איז א לוזער טאר מען נישט און די עולם זאל זיך צוזאם נעמען אנליין און צו אין פערסאן נאך מער אין פערסאן זיי בין איך זיכער עס מאכט א רושם אויבן צו די הייליגע משנה געשטאנען די משנה הרבייה והנרווה א רבייה איז א בהמה וואס האט געוואוינט מיט א מענטש והנרווה א בהמה וואס א מענטש האט געוואוינט מיט איר והמקצה איז א בהמה וואס מ'האט מייחד געווען פאר עבודה זרה און מ'האט נאכנישט געדינט קיפי' ג' עמוד ב' ס' טז ב ר ם הנעווד איז א בהמה וואס מ'האט שוין געדינט למשל מען האט זיך געבוקט צו דעם, שהקריבון בחוץ מען האט עס מקריב געווען אינדרויסן איז פטור ווייל עס שטייט אין פסוק לפני משכן ה' און ממילא יעדע זאך וואס נישט ראוי צו קומען פארן משכן ה' איז מען נישט מחיוב, עד כאן א לשון המשנה. ווייל די משנה האט אונז געלערנט אז די פרות חטאת און איסור המשתלח זענען נשמט געווארן פון די חיוב פון מקריב זיין אינדרויסן ווייל עס שטייט אין פסוק ועל פסח אוהל מועד לא יביאו מען האט עס נישט געברענגט צו די פסח אוהל מועד. זאגט די ברייתא זאגט די משנה ווייטער אז די בהמות וואס זענען פסול מקריב צו זיין וועגן א אנדערע ריזען וועגן די רעסט פון די פסוק פון להקריב קרבן לה' לפני משכן ה', די פסוק האט דא צוגעלייגט אז אפילו א בהמה וואס איז געווען ראוי צו קומען נאר ס'איז נישט ראוי מקריב צו זיין דארף מען אויך נישט זיין חייב. זאגט די גמרא והא נמי די פסילי הקרבה, די אלע וואס מ'האט דא אויסגערעכנט מ'האט געטון די עבירות מיט זיי, טייפיק ליין ווייל פסח אוהל מועד לא יביא אויס, לכאורה קען דאך שוין ממעט זיין פון די ארידזשינעל אנהייב פון די פסוק, אזוי ווי מען האט ממעט געווען די פרות חטאת און די סור המשתלח, לכאורה די פסילים גייען אויך נישט קומען אין די אזהרה ווייל מען גייט נישט טון קיין שום עבודה מיט זיי, אויב אזוי ווייל פסח אוהל מועד לא יביא וואלט געקענט ממעט זיין דזשאסט לייק ס'האט ממעט געווען די פרות חטאת און די סור המשתלח נאך וידי, קען עס ממעט זיין די אלע וואס מען טוט מיט זיי א עבירה, פארוואס דארף מען האבן א ספעשל פסוק להקריב קרבן לה' לפני משכן ה' ממעט זיין די זאכן און עס נארן קלארער צו וועלן פסח אל המועד לא יביאו כי פי ד עמוד א' זאגט די גמרא רבי שלמה רביה ווען ער ווען משכחת ליה איז מעגליך זאלסט צוקומען ס'זאל זיין ראוי צו קומען צו די פסח אל המועד אויב אזוי זענען זיי נישט נסמעט געווארן פון די מיעוט פון וועלן פסח אל המועד לא יביאו דארפסט האבן א יוניק פסוק לפני משכן ה' וואס הייסט ווי אזוי איז שייך אזא אופן, דאקטער שני מאיר יקרים מען האט עס קודם מקדיש געווען פאר הקדש והדר רב און נאכדעם האט מען געטון מיט דעם די עבירה, ממילא עס איז געווען א סערטען תקופה פון זמן וואס עס איז געווען כשר מקריב צו זיין, סאו זיי זענען געווען ראוי צו קומען לפני פסח אוהל מועד, שפעטער איז געווארן א פראבלעם אז מען האט געטון מיט דעם א עבירה, האט מען געדארפט נסמאד ווערן פון קרבן לה' צו לערנען אז מיט דעם אלעם איז מען פטור אויף שחיטה חוץ היות בשעת'ן שעכטן זענען זיי נישט ראוי צו קומען אינעווייניג. אבער העי דא מקצה ונאבד, וויאזוי איז שייך צו האבן אזא מציאות? דו גייסט נישט טרעפן קיין שום פאל זיי זאלן זיין קודם כשר און נאכדעם ווערן פסול, ווייל איינמאל ס'איז שוין הקדש קען עס שוין נישט ווערן פסול, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, א מענטש קען נישט אסר'ן יענעמ'ס זאך, סאו איינמאל ס'איז געווארן הקדש איז ארויס פון דיין רשות, ס'איז מער נישט די מענטש'ס זאך ס'זאל קענען ווערן אסור פאר עבודה זרה, לאמיר זאגן ער בוקט זיך צו דעם, אז איינער גייט צו צו דיין בהמה און ער בוקט זיך צו דעם גייט דיין בהמה נישט ווערן אסור צו דעם, ס'איז נישט זיינס, ער זאל עס קענען אסר'ן, סאו איינמאל ס'באלאנגט פאר הקדש קען שוין נישט דער אנדערע מענטש עס אסר'ן, היות די מקץ ווען די נעבער איז נישט געווארן פסול פאר מען האט עס מקדיש געווען, קומט אויס ס'איז נישט קיינמאל געווען ראוי לפסח אוהל מועד, פארוואס דארף מען האבן א ספעשל מיכלא אין משכן השם, איך קען עס נישט ממעט זיין פון ווייל פסח אוהל מועד לא יביאו. זאת אומרת דא א אופן ביי מקצה ונעבד זענען געווארן פסול נאר נאכן מקדיש זיין ממילא דארף מען האבן א ספעשל פסק ווי אזוי ביי קדשים קלים ביי די לייטער ווערזשען פון קדשים ואליבא דרבי יוסי הגלילי און לויט רבי יוסי הגלילי דאמר וואס ער זאגט קדשים קלים ממון בעלי מ א בהמות קדשים קלים איז קאנסידערט אזוי ווי די בלבל'ס אנטעס ווייטער לויט די שיטה פון רבי יוסי הגלילי קען זיין די באוואוסט פון די קדשים קלים קען דאס פסל'ען דורך מייחד זיין פאר עבודה זרה אדער זיך ביקן צו דעם נאכדעם וואס זיי האבן עס מקדש געווען ס'איז נאך אלץ זייערס קענען זיי עס אסר'ן אויף אזא אופן גייען די בהמות נישט ווערן נשמד פון וועלט פסח אוהל מועד לא יביאו ווייל זיי זענען ראוי געווען צו קומען בשעת זיי זענען געווען כשר די הייסט האבן א ספעשל פסוק צו זאגן אוה להקריב קרבן לפני משכן השם אז ס'איז דא א ספעשל מיעוט פאר דעם אז ס'איז נישט עפראוו. די תניא, ווי זעהן מיר די זאך? שטייט ביי די שביעות הפקדון די חיובים, א מענטש וואס איז חייב פאר זיין חבר געלט און ער לייקענט, ער שווערט אז ער איז אים נישט שולדיג געלט, אבוויעסלי פאלשערהייט, און נאכדעם איז ער זיך מודה אז ער איז אים יא שולדיג, שטייט אין פסוק ונפש כי סחטו ומעל ומעל בהשם וכיחש בעם מיסוי, סאו איווען דאו די חיובי הפרשה זענען געזאגט געווארן נאר ביי די וואס לייקענט געלט פון א מענטש, נישט איינער וואס לייענט אין געלט פון הקדש, דער והכיחש בעמיסוי מיינט נאר א מענטש, נישט קיין הקדש, אבער היות עס שטייט נאנט צו די ווארט בהשם, נאנט צו די ווארט והכיחש, גלייך איך צו איינס צום צווייטן, און אז די מאמענט כפירה איז רעדט זיך וועגן הייליגע געלט, א חפץ וואס איז געהייליגט געווארן, און עס קומט דיר צו זאגן וועלכע הייליגע זאך איז נאך קאנסידערט די פרייוועט סיטיזענס געלט, לרבות קדשים קלים זענען אויך מחיוב שביעות הפקדון, לאמיר זאגן עס איז געווען א בהמה פון שלמה פון זיין חבר. און ער האט עס גע'גנב'עט און ער האט עס געלייקענט, ער האט געשוואוירן פאלש און ער האט זיך מודה געווען, שאין ממונו, ס'איז נאך אלץ די מענטשן זיצן קלארער דען וכיכי השמעמיסו דברי ר' יוסי הגלילי. נאר מ'רעדט וועגן איין אדם עושה דבר שאין איש עלוה. לאמיר פרעגן די עולם וואס עטץ טראכטס? וואס וואלט עטץ געטראכט אז א גאסט קומט אריין צו דיר אינדערהיים, ס'ליגט דארטן די טשיקן סופ פרייטאג צונאכט ליגט אויפן בלעך, ער פרעגט נישט קיין שאלות, ער נעמט א פלאש פון מילך און גיסט עס אריין אריין די טאפ טשיקן סופ, איז עס מותר צו אסור? איז עס מותר ווייל איין אדם עושה דבר שאין איש עושה איז נישט זיינס, וויאזוי קען ער עס אסר'ן? קאלם פרעגט וואס מ'טוט מיט די גאס, מ'נעמט די טאפ און מ'גיסט אים אן און פערטיג, זאל ער האבן, ער האט שוין געווען נישט רוקם. סאו ס'פשט לכאורה אז ס'איז זיכער אסור, ווייל דאס איז א מציאות'דיגע איסור, מ'האט אויסגעמישט בשר וחלב, האסטו א פראבלעם קען מען עס נישט עסן. נאו, סאו למעשה מילך אין די טאפ ממילא קען מען זיכער נישט עסן נאך מער, מען פילט די פלעיווער אויכעט, סאו איז נישט קיין נפק מ ווער האט עס געטון ווער האט עס נישט געטון, ס'איז זיכער אסור באכילה. נאו, מה שאין כן א איסור וואס איז תלוי במחשבה, מייחד צו זיין א זאך פאר עבודה זרה, אויף דעם זאגט מען איינמאל עס איז נישט דיינס האסטו נישט קיין כח עס צו אסר'ן. אויב אזוי, וואס וועט זיין א ישיבה וואס דיעלט מיט א ווערי קאמאן פראבלעם פון אווערנייט ישיבות, די בחורים גנב'נען די שולן שבת ביינאכט. ס'איז א פראבלעם וואס מען מוטשעט זיך שוין דורי דורות, און כדי צו עוואוידן די פראבלעם איז איינער אויפגעקומען מיט א מורא'דיגע פעטענט, ער האט ארויפגעלייגט אנגעצינדענע לעכט אויף די קאווער פון די טאפ טשולענט. סאו פרייטאג צו נאכטס נאך דא ברענענדיגע לעכט גייט עס קיינער נישט טאטשן, שבת צופרי וועט שוין זיין אויסגעברענטע לעכט וועט מען קענען נעמען נארמאלע לייט, מען וועט נישט האבן געדאנקען גע'גנב'עט די גאנצע פראבלעם. סאו יוכ לי ענובים לי אסבו י, יו סאלווד די פראבלעם. נאר די פראבלעם מיט דעם איז ווייל אפילו איינמאל ס'האט זיך שוין אויסגעלאשן, איז נאך אלץ דא די פראבלעם ווייל ס'איז אזוי ווי די לייכטע נאכדעם וואס ס'האט זיך אויסגעלאשן סאו ס'איז זיכער מוקצה. אבער די פראבלעם איז נאך אלץ געווען מוקצה ביי א שמשות לכאו'. זאל נישט ווערן מוקצה, אקעי ווילאנג די לעכט איז דארט איז זיכער א פראבלעם, איינמאל מ'נעמט איינמאל די לעכט איז שוין נישט דארט ווען ס'איז דא די מיטעדיגע זאך קען זיין ס'וואלט געווען מותר. אבער לכאורה די לייכטע וואלט ג א פשוטע לייכטע אן די סייפער וואלט געבליבן א בסיס אויף גאנץ שבת ווייל ס'איז געווען אסור ערב שבת. יעצט האט איינער געזאגט אז ס'איז נישט קיין פראבלעם ווייל דער סדרן, דער קעכער, הואעווער איז, איז נישט א באס פון די ישיבה, קען ער נישט אסר'ן א זאך וואס איז אינו שלו. אבער מ'דארף נאך אלץ מברר זיין אויב איז די איסור באס באסעס א מציאות און נישט קיין דבר רוחני, אויב אזוי העט נישט העלפן די היתר, אויב ס'איז א פיזיקעל זאך, העלפט שוין נישט העט ווייל איינער האט די מוסר דבר שאינו שנוי, אבער אמת איז נישט ריכטיג ווייל די הלכה איז אז איינער וואס האט אנגעצינדן א יארצייט לעכט אויפן טיש ערב שבת, ער האט עס געוואלט אוועק נעמען נאר האט פארגעסן גייט עס נישט אסר'ן, רייט? די טיש ווערט נישט אסור ס'הייסט נישט קיין בשר, אויב זיין כוונה איז געווען עס אוועק צו נעמען ערב שבת וואלט עס נישט געווען קיין פראבלעם אפילו ער האט פארגעסן און געלאזט די לעכט דארטן שפעטער. גיבט אויס די איסור באסס איז נישט נוגע אויב ס'איז בפועל דארטן א דבר אסור אדער נישט, נאר ס'איז תלוי אויב ס'איז געווען דארטן א מחשבה ס'גייט בלייבן דארטן במשך השבת אדער נישט, אויב אזוי וואס? וועגן די קעכער? אויף א בענקל. כ'וואלט אסר'ן פאר יעדע איינער. ווייל ס'האט זיך אויסגעמישט צווישן אלע. זיי האבן געזאגט איינער בנוסח דא ושאינו שלא. זייער גוט. אקעי. נאו, לכאורה קען מען. מ'האט מיקל געווען. דא איז געווען א מעשה איינער געצינדן חנוכה ליכט צו שבת ליכט אויף א בענקל. און די ס'האט זיך אויסגעברענט און ס'האט זיך אויסגעמישט די בענקל צווישן אלע אנדערע. לכאורה איז דא א פראבלעם פון פון מיקסער ווייל ס'איז געווען א באסוס מ'ווייסט נישט וועלכע ס'איז. און מען ווייסט מען קען מאכן זמן איין טאג די מוסר דבר שאין איש לא יודע, וואס האט געצינדן האט נישט געהאט קיין רעכט צו אסר'ן. אבער בפשטות שטייט אין סימן רש נ ג, אויב איינער טוט א באסס לטובת דיין חבר קען ער עס אסר'ן אפילו עס איז נישט זיינס. אויב אזוי, אויב ער האט עס געטון לטובת א ישיבה, לכאורה איט וואנט בי א פראבלעם, און עקספעשעלי אויב ער ארבעט פאר זיי איז זיכער לטובת א ישיבה האט ער א רעכט עס אסר'ן, סאו אקעי עס איז נוגע עס צו פרעגן א לאקעל רב. איך האב געדענקט אינטערהאנט א געווען א עלטערע גאליציאנע איד א געקומען פון די שטעטל וואדעוויץ. ווער א חברה מיינע האט ער פארציילט אז קרישטין איז געווען אין א שטעטל פֿינף און צוואַנציק קילאמעטער אוועק פון פון וואדעוויץ אויף א שבת פרייטאג צו נאכטס האט ער מיט א חבר אפגעמאכט גייט אהין גיין געכאפט א ביציקל אהין געשפאנט פֿינף און צוואַנציק קילאמעטער עטס קוקט מיט א פעסטקייט אק ווי פול די סיסטעם געווען א געשמאק זאגט ער נאכדעם וואס מיינסטו אונז האמער געטוהן דארטן ער האט זיך אריין געבראכן און געקאכט. געדאוונט, גנב'עט א טעלער טשולנט און צוריק געפארן. די השגות פון אמאליגע מיסטשיף ווייסט אמאליגע טראבל מעיקערס וואס זענען געווען. זאגט די גמרא הילקח, ממילא, לויט ווי זיי האבן יעצט געשמועסט, רביה ונרווה, די רביה ונרווה דבר ערווה, היות זיי זענען פסול וועגן א דבר ערווה, עס איז נישט קיין מחשבה זאך, עס איז נישט קיין רצון זאך, ממילא קען עס חל זיין אויף א בהמה אפילו עס איז שוין געווארן הקדש, ממילא אויף אזא אופן דארף מען האבן א ספעשל פסוק להקריב קרבן לה' לפני משכן השם, ממעט זיין דיע פסילים. עקסיוז מי, אז מ'מאכט זיין דיעט פסולים אז ס'איז נישטא קיין פראבלעם פון מקריב זיין אינדרויסן. מקצה ונעבד, ווער כ'פאסט די עבודות ככבים ס'איז תלוי אין א מחשבה און א רצון, און ממילא קען עס נישט חל זיין אויפן בהמה וואס מ'האט שוין מקדיש געווען, ס'איז שוין ארויס פון די בעלות'ס רשות. דארפסט האבן א ספעשל פסוק לבני' משכן ה' און מעריץ זיין די קדשים קלים וואס זיי זענען די מענטש'ס טעריטארי, די מענטש'ס נכסים, איווען דאו ער האט עס שוין מקדיש געווען, און ביי זיי איז ריכטיג, אז מען האט מקדיש געווען מיט כשרות און נאכדעם זאל מען עס נאך אלץ קענען מייחד זיין פאר עבודה זרה, ס'זאל ווערן אסור ביינאר און ס'זאל זיין אסור עסנן, דאס איז די מתנה וואס מען געבט פאר אזוינער וואס האט געטון א עבירה און מכיר, דאס איז די מכיר כלב וואס מען האט געבארערט, ער געט א שעפעלע אנשטאט צו א הונט, כלאיים יוצא דופן, איז עס נישט טרעפן א פלאץ ס'זאל חל זיין אויף זיי דער פסול, איינמאל מען האט עס שוין מקדיש געווען, און ממילא די אופן וואס זיי ווערן נישט פסול, נאר זיי ווערן מ פ פון דיע זאכן, נאר זיי ווערן ממית' פון א פסח אוהל מועד, ממילא דארפסטו האבן א ספעשל פסוק להקריב קרבן, עס גייט מוזן זיין ס'איז געווען א סערטען צייט ווען מ'האט עס געקענט מקריב זיין, ווי אזוי איז דאס שייך ביי דיע זאכן אז ס'זאל האבן א שעת הכושר, שפעטער ווערן פסול, גייט עס נאר זיין בוולדות קדשים, אויב די מאמע איז מקדש געווארן, ווערן זיי קדוש אוטאמאטיקלי, אן גארנישט טון גייען זיי שוין ווערן קדוש. אויף אזא אופן קען חל זיין אויף די וולד א פסול עסן אן אדער מחי' פאר זיי זענען געווארן הייליג, ווי אזוי אויב עטס מקנה געווען פאר אזוינע האט דער עקסטשעינדזשד פאר א הונט אנשטאטס בשעת ס'איז געווען טראגעדיג, מיט דעם אלעם איז עס ראוי לפסח אוהל מועד ווייל ער קען עס מקריב זיין מיט די מאמע, די איבר וואלט געווארן נקרב אויפן מזבח צוזאמען מיט די מאמע, אזוי אויך די וולד קדשים וואס איז קליין ביי די יוצא דופן, איווען דאו מתחילת הקדשו איז ער שוין געווען פסול, איז ער ראוי לבוא לפסח אוהל מועד ווייל. אויב מען וואלט מקריב געווען מיט די מאמע ווען ער איז טראגעדיג, ווען די מאמע איז טראגעדיג וואלט מען עס מקריב געווען צוזאמען. כלומר מען זעט דא א יסוד, איווען דאו די מאמע האט אינסייד זיך, זי טראגט א קלייענדיגע קינד, דער בהמה איז געווארן פארמד פון א אנדערע מין ס'איז אסור, ווערט נישט די מאמע אסור וועגן דעם. רבייה ונרווה איז אסור ווייל ס'איז מיט א מענטש. אבער א מין אחר גייט נישט פסל'ען א בהמה איווען דאו ער האט זיך נישט אויפגעפירט אזוי ווי די אייבערשטער האט געהייסן, די וולד גייט זיין פסול ווייל ער איז קליין, אבער די מאמע גייט נישט ווערן פסול ווייל זי האט געוואוינט מיט א צווייטע מין. אויך דארף מען צולייגן וכסבר וולדי קדשים באביותן אינן קדושים, די טענה פון די משנה מוז האלטן אז די וולדות קדשים זענען מקבל די קדושה נאר בשעת זיי זענען געבוירן, נישט די ערשטע סעקונד וואס זיי זענען פארמד אין די בויך פון די מאמע, נאר לויט די שיטה איז די קדושה חל אויף די בלאט קדשים נאר בשעת ס'איז געבוירן און ממילא גייט עס חל זיין ביי די עיבור הפסול אסלאן אדער מחי' אדער מחי' פאר ס'איז געווארן געבוירן, קומט אויס אויף אזא אופן איז די אסלאן און מחי' גערעכנט אזוי ווי ראי' לפסח אוהל מועד, דארפסט האבן א ספעשל מיעוט פון להקריב קרבן לה' לפני משכן ה'. אבער לויט די אנדערע שיטה אז ס'ווערט שוין אסור, די קדושה איז שוין חל פון די ערשטע סעקונד וואס ער ווערט פארמד אין די מאמע'ס בויך, איז נישט שייך ס'זאל חל זיין א פסול עסן אן אדם מכיר, און ממילא גייט עס קיינמאל נישט זיין ראוי לפסח אוהל מועד, דאס די נישט האבן די ספעשל פסוק פון להקריב קרבן להשם לפני משכן השם, קומט אויס מ'דארף עס איינזעצן דווקא אויף די אופן אז ס'זאל מקויים ווערן אלע תנאים, נאמבער וואן. נאמבער וואן, ס'זאל זיין א עיבור במאי אומאן, וואס די מאמע איז שוין געווען קדוש פון פריער, און ממילא הייסט די וולד ראוי לבוי, ווייל מ'קען אים מקריב זיין צוזאמען מיט די מאמע. מאידך גיסא דארף מען האלטן, עקסיוז מי, אז די וולד אליינס איז נישט קדוש ביז ער גייט געבוירן ווערן, ווייל אויב איז ער נתקדש געווארן פארדעם קען שוין נישט חל זיין אויף דעם די דין עסנן און מחי' כלב, ווייל זיי זענען שוין מקדש געווארן, איז עס נישט זיינס קען מען עס שוין מער נישט עסן. ס'האט מ'רעדט וועגן די מטבח, די קיטשען פון די ישיבה אין די שטאט סאטמאר איז געווען די די קאך האט געהייסן די מענדזשער אין די באבוב הענגן אויף די צעטלעך דארטן פאר פסח הייסט עס אויך די מענדזשער מ ע נ ז ע נ איך האב קיינמאל נישט געוואוסט וואס עס מיינט אבער מיט א עין צום סוף עס מיינט די בחורים קיטשען ווי מ'האט צוגעגרייט פאר יום טוב איז דאך געווען א בחור וואס איז געווען ממונה ער פלעגט ארום גיין אין די שטעטלעך צוזאם צו נעמען מאכלים פאר די בחורים ער פלעגט נעמען די א געס היינט וואלט מען געגעבן טונא קענס מיט פיקעלד קענס ווייסט איזרעילי פיקעלס וואטעווער איט שוד בי. זאכן וואס מען האט געקענט אוועקגעבן אזוי האט ער געהאט וואס צו געבן פאר די בחורים, דער ממונה האט געהייסן יאסל ראזענבערג, איך מיין ער איז געווען א ברודער פון די פון די מייסד פון די שעטנז פעקטארי, שעטנז וואס? ראזענבערג, און די סאטמאר רב האט אים געבעטן ער זאל ארומגיין אין די שטעטלעך, האט ער געבעטן, וואס? ווער? דער דער פון די שאטנס פעקטארי? פון די שאטנס לעבעטארי? איך מיין ס'איז געווען זיין ברודער. יעדן טאג אין די מקווה פלעגט ער ארויס שטיין סאלזמאן קרישמע אין פופצן מינוט, צוואנציג מינוט. פארשידענע מצוות וואס ער האט זיך אנגעכאפט. יא ער האט געמאכט א מהפך, ער האט איבערגעדרייט די שאטנס אווערנעס אין די גאנצע וועלט, לכאורה איז זיין קרעדיט. על כל פנים האט ער געבעטן פון די סאטמאר רב זאל אים שרייבן א בריוו א המלצה בריוו, ווי ער האט געשריבן אזא דזשענעראל המלצה בריוו נישט קיין נעמען פון קיינעם נאר א דזשענעראל זאל העלפן די מענטשן. סא ער איז געווען א געריבענע חברה'מאן און ער האט געמאכט די בריוו זאל סאונדען ווען ער איז געקומען צו א דארפישע מענטש פון עפעס א אין די געגענט זאגט ער ווייז אז סא דער רבי האט געשריבן א בריוו צו אייך און ער האט אים געוויזן מיינט אים און ס'מיינט אים און אזוי האט ער באקומען סאך מער ווי אלע אנדערע בחורים האבן אמאל באקומען און די מענטשן האבן זיך געפילט זייער וויכטיג זיי זענען נאנט מיט די רבי די רבי האט זיי געשריבן א בריוו ס'איז געווען א גאנצע יחוס קיצור היי היום איינער פון די חברה פון די דארפישע אידן קומען אן זיי ווילן עפעס אנקומען צו באקומען עפעס א ברכה פון סאטמארער רב, ער זאל אנקומען ווי א מחותן, דאס הייסט איך איך קען דאך דאך דער וואס דער רבי האט מיר געשריבן אין א בריוו ווייסט מיט א פריינטליכקייט, איך האב דיר וויכטיג גענוג דער רבי זאל מיר שרייבן א בריוו וועט מען זיכער אויפנעמען שיין קומט אן מיט א פעסטקייט, און האט מודיע געווען פאר יאסל אז ער קומט אן. און דער יאסל האט געכאפט צרצרות ווייל דער רבי ווייסט נישט אז ער נוצט אים אויס און ער רייט אויף אים און דער מענטש מיינט אז ער גייט באקומען ווארלד קלעס ריסעפשאנס, איז ער געלאפן אבער עס איז שוין געווען צו שפעט, ער איז אנגעקומען צוזאמען מיט אים ווען דער דארפישער איד איז אריינגעגאנגען צום רעבן און ער האט נישט געקענט צוגרייטן די סאטמאר רבי פאר דעם אז וואס גייט דא פאר, ער איז אנגעקומען ממש צוזאמען מיט אים וויטאוט עני ווארנינג און יענער הייבט אן רעדן אזוי היימיש, דער רבי ווייסט דאך ווער איך בין, איך וויפיל איך געב פאר די מענזע, וויפיל איך געב פאר די קאך. און זיי די רבי זאל געבן גאר א ווארעמע ווארעמע בחור. ווי יאסל האט געזען ווי ער שטייט דארט, ווי די רבי האט געזען ווי יאסל שטייט דארט האט פארשטאנען אז עפעס גייט דא פאר, האט ער געטראכט א מינוט, ער האט געכאפט פונקטליך וואס גייט פאר, און האט אים אנגעווינטשן זייער זייער שיין, ער זאגט יאסל, טו מיר א טובה, ווארט דא א מינוט, גיי נאכנישט, איך וויל רעדן מיט דיר א מינוט. ערלעדיגט, יענער גייט ארויס, זאגט ער, הער מיך גוט צו. כ'וועל דיך געבן א לעסן פאר א גאנץ לעבן. האסט געהאט סייעתא דשמיא, ס'איז דיר געלונגען, די דזשאוק ביסט אנגעקומען דזשאסט אין טיים, כ'האב געכאפט וואס דו ווילסט, אבער ס'האט געקענט זיך ענדיגן מיט א טעריבל חילול השם. א, דו האסט זיכער געמיינט גוטס, אבער ס'איז א לימוד תורה פארן גאנץ לעבן, מ'קען זיך נישט אוועקרוקן פון אמת, אפילו אז דו מיינסט גוט, די אמת איז די אמת, יו קענט טשעינדזש איט, און יו געט אינטו טראבל, מ'פלאטשקעט ארום מיט דיר, יו געט אינטו טראבל. האט ער געזאגט אז די גמרא שטייט אין בבא מציעא ס' עמוד א' עמוד ב' אויפן פסוק לא סגנוב, זאגט די גמרא דארטן לא סגנוב על מנת לשלם תשלימי כפל, איז רשי מסביר, דו ווילסט בעצם יענער זאל פארדינען פון דיר, יענער זאל באקומען א גיפט פון דיר, דו ווייסט ער גייט נישט מקבל זיין קיין צדקה, גנב'סטו פון אים, ממילא אז ס'איז זיין חייב כפל, העט ער באקומען בדרך כבוד, האסט נאך אלץ עובר געווען די לוי'סטע גנויב'י, האסט געמיינט זייער זייער גוט, איך קען דיך נישט העלפן, האסט עובר געווען עניוועי, די איזשביצער זאגט אויף דעם, ס'איז א לימוד אז אפילו די ווילסט טון גוט, די תורה האט'ס גע'אסר'ט, די איסור בלייבט, ס'איז אגענסט די רצון השם, מ'קען נישט דינען די אייבערשטן מיט ליגנט, איט דאזענט ווארק, די צוויי זאכן גייען נישט צוזאם. אביסל ליידיג גמרא, געשטאנען בעלי ענינים וכו', תורה נישט להגיע זמנן, די פייגלעך וואס איז נאך נישט אנגעקומען די ריכטיגע צייט, אדער אויסויב ועספנוי, ס'איז א אישו, אבער ס'גייט אוועקגיין, יא מארגן גייט שוין נישט זיין עושה ועשמנוי ביום אחד, גייט מען שוין קענען מקריב זיין, די משנה האט געברענגט דריי שיטות, דריי מחלוקת אין די בעלי מימון, די פייגלעך וואס זענען נאכנישט אנגעקומען אין די צייט, אין אנדערע ווארט אן טעמפארערי בעל מום, און נאכדעם עושה ועשמנוי, ביי אלע דריי איז געווען א מחלוקת ר' שמעון און די חכמים טאמער די איסור גייט אוועק אינגאנצן אדער נישט, ביי די בעלי מימון אויף ר ת. לגבי די פייגלעך, זיי זענען נאכנישט געווען פולי דעוועלאפט, און לגבי די בהמה וואס מ'טאר נישט שעכטן וועגן עושה ואת בנו. ביי אישור די מחלוקת'ן האבן די חכמים געהאלטן היות ס'איז נאכנישט געווען ראוי פאר די קרבן אט דעט פוינט איז נישטא קיין חיוב פון שחיטה חוץ ער אל. רבי שמעון האט געהאלטן אז איווען דאו ס'איז נישטא קיין איסור כרת איז נאך אלץ דא א לא ששה בשובעה עליו. זאגט די גמרא וואס נפק ח מ די מחלוקת ביי אלע דריי סעפרעט משלים? איצט זוך איך דארף האבן אלע דריי. די אי טונא בעל מימון ווען מען וואלט נאר גערעדט וועגן די טעמפארערי בעלי מימון וואלט איך געזאגט משום דעם איסור, דער פייגל קומט מיט קראטשעס, ס'איז נישט באטאמט, פארדעם האבן חז ל די חכמים געזאגט אקעי, ס'איז נישטא קיין שום איסור וואטסאועווער. אבל תורם ווען מען רעדט וועגן די פייגלעך, די לא מאיסור, ס'איז נישט מיס, ס'איז פשוט נישט אנגעקומען די צייט. איי מיט די מודל ליילער ר' שמעון אז ס'זאל נאך אלץ זיין א לאו. ווי טאָן די טויבן, טאָמער ס'וואָלט נאָר געשטאַנען די מחלוקת בײַ די פֿייגלעך, וואָלט איך געזאָגט, משום דלא חזי ואידחר, ס'איז נישט פּשט זיי זענען געווען ראוי, זיי זענען יעצט געוואָרן סוספּענדעד, זיי זענען נאָך נישט געווען ראוי עט אָל. אויב אַזוי, פֿאַר דעם האַלט רבי שמעון אַז ס'איז דאָ אַ לויז סעסע, ווײַל זיי גייען עווענטשעלי זײַן ראוי. אַוואָל בעלי מימון די איכזע ואידחר, זיי זענען שוין געווען ראוי, דעי גאָט סוספּענדעד, אויב אַזוי זאָל עס ס'איז געווען רועי מאכמעס אז ס'איז געווארן סוספענדעד און יעצט איז עס נישט כשר, איין מיט די מודה לי ר' שמעון לרבנן, קען זיין ר' שמעון זאל מודה זיין צו די חכמים אז דער וואס איז עס מקריב, היות יעצט איז עס נישט רועי, איווען דאו עס איז פריער געווען רועי זאל מען גארנישט זיין חייב, דארף איך שרייבן אז אפילו דא האלט ר' שמעון מ'איז עובר עליו. ווי טענה האנע טארט ווען ס' וואלט נאר געשטאנען די בעלי מימון וואס זענען טעמפארערי, און לגבי די פייגלעך וואס זענען נאך נישט געווארן סערטיפייד, משום די פסילה דגופי, ס'א פסילה אין זייער פיזיקעל גוף. אבל אויסער וועספען אויב די פסילה מעלמא כעסו לה, ס'איז א רחניות'דיגע זאך, ס'איז אמאל גע'שחט'ן די מאמע קען מען נישט שעכטן די קינד, ס'איז נישט ווייל ס'איז דא א פעלער אין די גוף, איי ממודו ליה רבנן ר' שמעון אז ס'זאל יא זיין א לא עשה צריכה ממילא דארפסטו האבן די מחלוקת ביי אלע דריי. וואס איז געווען שיטת ר' שמעון, שוין ר' שמעון אומר כל שהיא ראוי לבוא בפנים לאחר הזמן איז מען עובר טאמער ס'איז געווען טאמער ס'גייט עווענטשעלי ווערן ראוי ביסטו שוין עובר די לא עשה די דיין וואס איז די מקור צו רבי שמעון'ס הלכה? מאי טעמא דרבי שמעון אמר רבי אלעא אמר ריש לקיש, די אמר קרוב אז שטייט אין פסוק לא ס ה, מען רעדט דארטן וועגן ווען די אידן זענען אריין געקומען קיין ארץ ישראל, לא ששון ככל אשר אני אשר אנחנו עושים פה היום איש כל היושב בעיניו, לערנט מען אמר ליהי משה לישראל, משה האט געזאגט צו די אידן כי עליתי לארץ ווען עטס גייטס אריין קומען אין ארץ ישראל, ס'הייסט גלייך ווען מען קומט אריין אין ארץ ישראל, ביז מען גייט אייננעמען ארץ ישראל און צוטיילן, זאל מען נישט קענען מקריב זיין אלע מיני קרבנות וואס מען קען יעצט מקריב זיין אין די מדבר, לא ששון ככל אשר אנחנו עושים פה היום, מען קען ברענגען וואס מען וויל, היינט האט מען אין די משכן קען מען מקריב זיין נאר, מען טאר נישט מקריב זיין די בהמות, ממילא קען מען ברענגען סיי קרבנות נדר נדבה, סיי קרבנות חובה וואס מען מוז ברענגען, איינמאל מען גייט אריין ארץ ישראל מען גייט זיין דארטן ביזי מיט כיבוש וחילוק, גייט נישט זיין די משכן עס גייט זיין די במה גדולה, גייט מען נאר קענען מקריב זיין סערטען קרבנות. ישרות תקריבי, גייט מען קענען מקריב זיין נאר א זאך וואס איז ישר אין די אויגן, מקריב צו זיין איש כל הישר בעיניו, דאס הייסט אין אדער ווארדס, א נדר אדער א נדבה, א וואלונטערי קרבן, חובות לא תקריבי, אבער די וואס מען איז מחיוב צו צאלן צו ברענגן פאר קרבנות גייט מען נישט קענען מקריב זיין, וואס הייסט א חובות יחיד? לאמיר זאגן איך ווייס א חטאת גייט מען נישט קענען ברענגען, אבער די חובות ציבור גייט מען יא קענען מקריב זיין די קרבן אין די במה גדולה. והיא, וגלגל לגבי שילה מכיסא זמני. לאמיר געדענקן א קרבן וואס איז א חובה וואס מען האט מקדיש געווען בשעת גלגול, אין אדער ווארדס, בשעת ס'איז געווען דארטן די גרויסע במה אין גלגול, און ס'איז געווען די במות זענען געווען מיתה, איז דאס געווען קאנסידערט מכיסא זמן, ביז מען גייט אויפשטעלן די משכן אין שילה, וואס דעמאלטס גייען די במות ווערן אסור, און מען גייט קענען מקריב זיין אפילו א חובה אין די משכן. וקמא ליה משה, זאגט משה רבינו צו כלל ישראל, לא ששון, ס'איז אסור פאר ענק מקריב צו זיין בשעת גלגול, און דער וואס גייט יא מקריב זיין גייט עובר זיין א לא ששון. דאס איז דער לא ששון אויף וואס רבי שמעון איז מחייב, דער וואס שעכט א קרבן אינדרויסן, איז נישט ראוי יעצט מקריב צו זיין, נאר ס'גייט עווענטשלי ווערן ראוי, איז מען עובר דער לא ששון, אזוי ווי דארטן איז געווען אין גלגול, ס'איז געווען טעמפארערילי, עווענטשלי גייט עס ווערן מיתה אין שילה, ממילא טאמער האלטסטו דיך נישט איין, גייסט יא ברענגען דער קרבן, גייסטו עובר זיין. נאר קומט אויס בזמן הבמות אין גלגול צו געווען פֿערצן יאר איז נדרים און נדבות געווען מותר אפילו ביי במות יחיד, קרבנות חובת ציבור איז מותר נאר ביי די במות ציבור, די חובת יחיד, די חטאת די אשם איז אסור ביי ביידע. רשד זאגט א ביוטיפול מליצה, עד ביז ווען איז עס אסור? עד כי יבוא שילוי, ס'איז א פסוק וואס מ'שטייט דארט ביי יעקב האט געזאגט צו עשיו, און דאמאלס וועט מען זיך צוריק טרעפן, אבער ביז ס'וועט זיין די משכן פון שילה, דאמאלס וועט מען קענען מקריב זיין די אנדערע קרבנות אזוי ווי עס איז געווען ביי די בית המקדש. אמר ר' ירמי' אל ר' זעירא, אי הכי, אויב אזוי אויב די חובות יחוד בזמן גלגול איז קאנסידערט מכסות זמן ווייל מען גייט אנקומען צו שילה, און מען לערנט ארויס עקסקיוז מי די לוי' סייסן אז מען גייט אסר'ן אלע קרבנות וואס זענען מכסות זמן, כפי נלמד דא מבית אויב ס'איז א לוי' ססר דעמאלטס מלכא נמי ללקה זאל באקומען מלקות פארוואס זאגסטו סתם ס'איז א לוי' ססר מ'וואלט ליטערלי געדארפט באקומען מלקות ווייל ס'גייט זיין ראי' עווענטשעלי און אויב ס'איז נסתוסף געווארן דא א חידוש נישט נאר וואס מ'האט גערעדט ביז יעצט אז איינער וואס שעכט א קרבן אינדרויסן א קרבן שאינו ראוי עכשיו און ס'גייט זיין ראי' לאחר זמן. נאר אפילו מ'האט עס גע'שחט'ן אינעווייניג, לאמיר זאגן ביי די משל פון גלגול, אפילו מ'האט עס גע'שחט'ן די אוהל מועד פון גלגול, ער האט גע'שחט'ן א קרבן וואס איז כשר נאר ווען מ'גייט קומען צו שילה, האט ער עובר געווען אויף לא ששון. אויב אזוי, אפילו ביי די זמן וואס בית המקדש שטייט, ווען ער שחט א קרבן די עזרה, וואס איז מכסה זמן, לאמיר זאגן אויסער ווערס מינוי, זאל ער באקומען מלקות אלץ לא ששון קיין לא ששון, מ'זאל דאס נישט טון. זאגט די גמרא, הא נמילא די ווערטער פון רבי זיירא אז ס'נישטא קיין, די שחיטה איז מכסה זמן, איז נישטא קיין איסור פון א לוי' סעסער, דאס איז לרבנן, דווקא לויט די חכמים וואס דינגען זיך אויף ר' שמעון אין אונזער משנה, זיי דרש'ן נישט די גאנצע דרש פון לוי' סעסען צו אסר'ן א קרבן וואס איז מכוסה זמן. אבער לר' שמעון אין אונזער משנה וואס דרש'ט די לוי' סעסען, הכי נמי, ביסט גערעכט, ר' שמעון גייט האלטן, מען דארף באקומען מלקות. ר' נחמן בר יצחק אומר, פנים דגלגל לגבי שילוי, די אינעווייניגסטע פון די אזור אין די אוהל מועד, וואס מען האט אויפגעשטעלט אין גלגל לגבי די קרבנות וואס מען דארף האבן שחיטה אין די משכן פון שילוי, די חובת יחיד, כחוץ טאר מען עס קאנצידערט אזוי ווי עס איז אינדרויסן. ממילא די לאו פון לא תעשה וואס רבי שמעון האט גע'דרש'נט אינקלודינג די מחוסרי זמן אזוי ווי ריש לקיש האט מסביר געווען איז נישט געזאגט געווארן נאר אויף שחיטה בחוץ נאר אויף שחיטה מחוסר זמן בפנים וואס איז אין די משכן אליינס איז נישט קיין איסור לאו און מלקות אפילו לויט רבי שמעון דווקא ווען די שחט איז אינגאנצן אינדרויסן דעמאלט איז דא א איסור מלקות אבער טוסט עס אינעווייניג איווען דאו איטס נאט אפראפריעט ס'איז נאכנישט ראוי דארטן מקריב צו זיין איז נישטא די איסור לאו. רבא אומר רבא זאגט א צווייטע ריזען טעמא די רבי שמעון די ריזענינג פון רבי שמעון איז כדתניא אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט מנין לזבח פסח בבמות יחוד בשעת עשר הבמות, איינער שעכט א קרבן פסח בשעת די במות יחוד איז אסור, אין אדער ווארדס ביי די במות, עשר הבמות, שהיא בלא ססא אז מ'איז עובר על לא ססא. די גמרא גייט פרעגן באלד, פארוואס זאל זיין א ריזען צו שרייבן א פסוק צו אסר'ן שחיטת קרבן פסח בחוץ? אלע קדשים זענען אסור אינדרויסן, און אויב אזוי איז דא א איסור כרת. א בעל קמא אין די גמרא פרעגט וויאזוי ווייסטו אז א פסח איז אסור, טעם ולא מען שטייט אין פסוק לא שיחל לזבוח את הפסח באחד שעוריך, זאלסט עס נישט טון, זאלסט נישט שעכטן די קרבן פסח אינדרויסן, יאך וואלט איך געוואלט מיידן אף בשעת היתר א בבמס קיין איז דא דער לאו, טעם ולא מען באחד שעוריך, ואמרתי לך איך האב דיך נאר געזאגט דער סטעיטמענט לא שיחל לזבוח, אלא בשעה שכל ישראל נכנסים בשער אחד, נאר ווען גאנץ כלל ישראל גייט מקריב זיין אויף איין פלאץ ווען יעדער איינער גייט זיין אין ירושלים. סאו רבי גייט און ער איז מסביר דא וויאזוי קומט ארויס פון די דרשה פון רבי שמעון פון דער ברייתא דער לא עשה אויף שחיטה אויב מען חסרי זמן אינדרויסן, ער נעמט אן אז בשעת איסור הבמות איז אין א שעה וואס גאנץ כלל ישראל גייען אריין בשער אחד וואס די ברייתא רעדט אוועגן דאס איז די זמנים ווען יעדער איינער איז געווען מחיוב צו ברענגען אלע קרבנות צו איין בית המקדש, ממילא איז געווען א דזשענעראל איסור פון מקריב זיין א קרבן אינדרויסן פון די בית המקדש, דאס הייסט בזמן וואס מען האט די משכן מיט כלל ישראל אין די מדבר, ווען עס איז אויפגעשטעלט געווארן אין שילה, און נאכדעם וואס מען האט עס געבויט אין ירושלים. אויב אזוי זאגט רבא אמת. ווען, וועלכע זמן, גייט די דרשה פון ר' שמעון? אינאיינעם א אחרי חצות אז מען רעדט ערב פסח נאך חצות, די אפישעל זמן פון מקריב זיין די קרבן פסח, נישט נאר ס'איז א פראבלעם, ס'איז א לויסעסער, קרית נאמן און חיפה, אויב די שחט'סט דעמאלטס אינדרויסן ביסטו ס'איז ראוי לבוא על פסח אוהל מועד, אויב אזוי איז רגל לשחית החוץ איז דא א איסור כרת, סאו אבוויעסלי די דרשה פון ר' שמעון אז מ'איז נאר עובר עליו רעדט נישט אויף אזא אופן, אל עליו גייסטו מוזן זאגן מ'רעדט וועגן קודם חצות, מ'רעדט ערב פסח אבער פאר חצות, ס'איז נאכנישט די אפישעל זמן ווען מ'איז מקריב קרבן פסח, און די פסח איז נישט ראוי איז נישט קאנסידערט דעמאלטס ראוי לבוא על פסח אוהל מועד, ווייל ס'איז נאכנישט די זמן פון די קרבן פסח, אויב אזוי גייט מען נישט עובר זיין די איסור כרת, אבער לכאורה. דער דרשה קומט צו אסר'ן שעכטן די קרבן פסח ביי חוץ אויף אזא אופן וואס איז נישט בכלל כרת פון די שחיטה חוץ פארוואס ווייל ס'איז נאך מכוסה זמן, און פון דא לערן איך ארויס א איסור פאר שחיטה חוץ פון יעדע קרבן וואס איז מכוסה זמן. זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה ווייל לעולם און אמת ראיה נלך צו זאגן די ברייתא רייצעך לאחר חצות ווען ס'איז נישטא קיין פראבלעם מיט מכוסה זמן ס'איז אפישעלי די צייט און בשעת היתר אבאמא'ס קוים רעדט וועגן די אפישעל צייט ווען מען מעג מעכב זיין אויף אבאמא, דאס הייסט ביז מיין גלגול, צו נואף, צו גבעון, ממילא גיי איך זאגן די לאו קומט צו אסר'ן מעכב זיין א קרבן חובות סימילער צו א פסח ביי אבאמא'ס יחיד, בשעת היתר אבאמא'ס איז זאגן ס'איז נישט מותר צו שחט'ן די קרבן פסח נאר ביי אבאמא'ס ציבור, אבער ס'איז נישט אינקלודעד אין די לאו די קרבנות וואס זענען ראוי צו מעכב צו זיין אין יענע שעה און זיי זענען נישט מחוסרי זמן, מען רעדט נאר וועגן די קרבן פסח. פרעגט די גמרא וואו בשעת איסור אבאמאס קומען רבי שמעון זאגט אין זיין דרשה במפרש בשעת איסור אבאמאס וויאזוי ווילסטו זאגן מ'רעדט וועגן היתר אבאמאס זאגט די גמרא איך וועל זאגן די איסור אבאמאס שעת איסור אבאמאס מיינט איסור במו לא פאר די קרבן פסח איז דא א פראבלעם והיתר במו לחבירו מ'קען מקריב זיין אנדערע קרבנות אויף די במו יחיד די קרבן פסח טארסטו נישט מקריב זיין אלע אנדערע קרבנות די עולות נשלמים נדר און דאוה קען מען יא מקריב זיין אן די במו יחיד. סאו ווען מ'זאגט די איסור במות רעדט מען נישט וועגן א תקופה פון איסור במות ווען אלע במות זענען געווען אסור, נאר דער קרבן וואס דו ווילסט מקריב זיין דער קרבן פסח נאך חצות, ער האט א איסור מקריב צו ווערן אויף דער במות יחיד. אויף דעם ענדיגט זיך די ברייתא, דאס איז נאר ביי אחת שעוריך, נאך חצות ערב פסח, וואס דעמאלס איז די זמן וואס אלע דארפן ברענגען די קרבן פסח אין די בית המקדש. מה שאין כן פאר חצות מעג מען מקריב זיין א במות יחיד, ווייל קרבן פסח לפני חצות איז קאנסידערט א רעגולער שלמה. סאו מען רעדט דא וועגן באחד שעריך, ס'איז געווען געדרוקט אז דער ברך משה האט געהאט א חברותא מיט וועם ער האט געלערנט פארן דאווענען, און ער האט געלערנט, ער איז געווען אין קרית יואל און ער האט געוואלט גיין דאווענען נאכן לערנען פארטאגס, ס'איז געווען א גרויסע מעשה מיט דעם וואס האט אים געקענט, ער האט גוט געקענט לערנען, ער האט גוט פארשטאנען לערנען, ער האט געוואלט גיין דאווענען מיט די בחורים אין ישיבה אין קרית יואל, די ישיבה איז געווען אויף א גרויסע בארג, ס'איז נאך אלץ אויף א בארג, האט ער געזאגט פאר די, האט די חברותא געזאגט אז ער גייט גיין ברענגען די קאר, מח משה מוז האט נאר ער וויל נישט ער וויל גיין צופיס פרעגט ער אים וואס עפעס ביסט שוין געווען א נישט קיין יונגערמאן דעמאלס זאגט ער נאך אביסל גייט משיח אנקומען מען דארף נאר ארויף קריכן דארטן צו הר הבית כדי זיך צוצוגעוויינען ארויף צו קריכן אויפן בארג ווייל בדרך אגב תשי ל ח איז די בעש ט פון ירושלים פון פנחס יצחק און נאך געקומען דארטן צו די התייסדות פון די קרן הצלה סאטמאר רב איז פארמעגליך שוין געווען גאר אלט דעמאלטס און איז נפטר געווארן א יאר שפעטער, ער האט געגעבן א דרשה דעמאלטס פאר די סיעסטערס פון קרן הצלה, עס איז געווען א גרויסע חידוש, על כל פנים די רבנים פון בעש ט זענען געווען אין בארא פארק אויף שבת, סאו איז דער ברך משה דעמאלטס געווען סיגוט'ער רב, ער האט געפירט א קליינע טישל אזוי יעדע נאכט, יעדע פרייטאג צו נאכט, ס'איז נישט געווען קיין אסאך מענטשן דארטן. נאו די רבנים האבן געדארפט צו קומען, איז זיין זון רבי שלום לעזער, די פיפצענטע עוועניו רב, האט נישט געוואלט ס'זאל זיין בושות, האט ער געבעטן אפאר מענטשן אנשים מכובדים צו רבנים צו גוטע פריינט זאלן קומען ס'זאל זיין א עולם. בשעת'ן טיש האט עס אנדערע זיך אויסגעדרייט צו מנחת יצחק און ער זאגט אזוי, בשעת די צאנזער רב האט חתונה געמאכט זיין זון רבי שייעלע טשעכויווער, געווען געווארן א אייניקל ביי די בעלזער רב ביי רבי שיעלע בעלזער, און ער געהאט א זון וואס איז נפטר געווארן, כ'דענק נישט ווי עס געהייסן אויפן נאמען, און בקיצור דער כלה איז געווען א יתומה, איז ער געקומען מיטהאלטן מחזק צו זיין די שבת אויפרוף אין צאנז, על כל פנים, בעלזא איז געווען א מלוכה, געהאט מלכות'דיגע כלים, ס'איז געווען א רייכע א רייכע פלאץ, אידן האבן געברענגט מתנות פארן רב, ס'איז געווען שיינע זאכן, אין צאנז איז נישט, האט נישט איבערגענעכטיגט קיין דאלער, איז נישט געווען, איז געווען אן ארעמע ארעמע פלאץ, נישט געהאט קיין מעטשינג עס צייג סע צו אלץ געווען געבארגטע זאכן. סאו די טאכטער נחמה לע, זי האט געהייסן געהאט מיט רבי צדקי' רבין שפעטער, האט זיך געשעמט אז איר טאטע זעהט אויס אזוי ארעם עס קומט א רייכע רעבע, איז זי ארום געגאנגען צו די שכנים לשכנתו און גרות ביתו ווי ס'שטייט די וואך אין די פרשה, און געבארגט א שיינע סע ס'זאל זיין מכובד'יג ס'זאל זיין א וויין פלאש ס'זאל זיין שיינע זאכן אויפן טיש. אינמיטן טיש האט די צאנזער זיך אויסגעדרייט צום בעלזער רב און ער זאגט אים, איך וויל נישט אז דעם חיתן זאל מיינען ס'דא עפעס גניבות תעשו איר זאלט וויסן אלע די כלים זענען געבארגט, מיין טאכטער האט זיך געשעמט, ממילא ממילא איז דא אויפן טיש. האט ער זיך אויסגעדרייט דער ברך משה צו די מנחת יצחק און ער זאגט, דא איז איך וויל נישט ס'זאל זיין גניבת דעת, די גאנצע עולם דא איז געבארגט, ס'איז נישט מיינס, ס'איז א געבארגטע עולם, איך וויל נישט מ'זאל לויפן און זיין אויף גניבת דעת, משום לעז האט זיך געשעמט, האט ער צוזאמגערופן די עולם. אקעי, געשטאנען אין די משנה מחוסר זמן בין בגופו בין בבעליו, וואס מיינט מחוסר זמן בין בבעליו? די זב די יא די זב ודי ילדות זיי האבן געברענגט זייער חטאת און זייער שמים אינדרויסן, זיי זענען נאך נישט גרייט צו ווערן ריין, ס'איז מחוסר זמן. זאגט די גמרא והנה די זב די זב און די ילדות וואס די משנה דערמאנט, בני השמים, נו ווי קומט צו זיי א חטאת, שייטס זיי מאכן געווען א חטאת והוא שם, די אלע וואס מען האט ארויסגערעכנט זב זב און יולדות האבען נישט קיין אשם, אשם איז אויף א עבירה, א זב און א זב און א יולדות זענען נישט מחיוב קיין אשם, זיי האבען נאר א חטאת און א עולה. אמר זירא האט זירא. עקסיוז מי האט זירא געזאגט, תני מצורע בידי, לייג אריין די ליסט זב זב און יולדות מיט מצורע, א מצורע האט יא א אשם ממילא די אשם רעדט וועגען מצורע, סאו מען האט מגיה געווען אביסל. שטייט ווייטער די זאב און זבו די יולדות ומקום אין עולות ציון ושל מעיין בחוץ. פרעגט הגמרא והנה די זאב און די זבו מנאי שלמים נעני? ווי קומט דארטן א שלמים? קיינער פון זיי ברענגט נישט אריין דארטן א שלמים. א זאב און א זבו און א יולדה זענען מחיוב א עולם מיט א חטאת. אפילו גייסט אריינלייגן די מצורע אקעי יו טוק קעיר אוו וואו שם. ווי קומט אריין שלמים? אמר רב ששת ני נזיר לייג צו די נזיר די נזיר ברענגט יא א שלמים. זאגט די גמרא אזוי, די זעירי די הגה פון זעירי, דאס איז געווען די הגה וואס מ'האט צוגעלייגט מיט סוירע, קאווע און תנא האבן די תנאים די שפעטערדיגע אריינגעלייגט אין די משנה, אין אדער ווארדס, זיי האבן שוין אריינגעלייגט די עקסטרע ווארדינג פון מיט סוירע. די רב ששת, די הגה פון רב ששת אז מ'לייגט אריין נזר, לויט קאווע און תנא האבן די תנאים נישט צוגעלייגט אין די גירסא פון די משנה, נאר אונז זאגן מסתמא האט ער געמיינט, ער האט עס נישט געזאגט מפורש, נאר מסתמא האט ער דאס געמיינט. דער תוספות זאגט די ריזען פארוואס מען האט מקבל געווען זעירי'ס קבלה און נישט רב שש'ס קבלה, ווייל די מצורע איז פון די וואס זענען טמא, ממילא ס'גייט צוזאמען די זב זבו יולדות מיט מצורע איז אויך א טמא, מה שאין כן דער נזיר איז קאמפליטלי נישט פון די פעמילי ממילא קומט ער נישט דא אריין, ער איז נישט פון די טמא בני טמא, און דער קרבן שלמים איז טאקע דערמאנט אין די משנה וועגן די נזיר איווען דאו ס'שטייט נישט מפורש. נאך א פשר'ס, די משנה לערנט אונז אז די מצורע וואס האט מקריב געווען די אשים אינדרויסן פאר ס'קומענדע צייט איז פטור אלץ שחיטה און הלואה בחוץ. די ריזען אויף דעם איז ווייל די קרבן אשה האבן נישט מורא צו קומען בפנים ביז ס'עט זיין די זמן וואס די באבוס קענען עס מקריב זיין. אמר רב חלקי ע ד באר טוביה, לא שני, זיי האבן נישט געלערנט אז דער מצורע, דער וואס שעכט די אשה אינדרויסן פאר די זמן איז פטור, אלס שחיטת חוץ, אלא נאר טאמער ער האט עס געשאכטן לשמו לשם אשה, ווייל מיט מיט די נאמען האט עס אינזין געהאט לשם משם איז עס נישט מקובל געווארן אינעווייניגס נאך מכח זמן בבלב, מאי דער שחט עס אינדרויסן איז עס אינו ראוי לבא לפסח אוהל מועד, ממילא איז דער שוחט נישט חייב אלס שחיטת חוץ, אבל שלא לשמו אויב עס איז נישט ער האט עס גע'שחט'ן מפרש לשם אוהל חייב גייט ער זיין חייב אויף שחיטה חוץ הואיל וראוי לשלא לשמו בפנים, מען קען עס דאך אריינברענגן די שלא בפנים די שלא לשמו מען קען עס דאך אריינברענגן אויף נישט קאושם און עס וואלט געווען א כשר'ע קרבן. סאו רב חלקי וואטאויווי א האלט אז די אשם וואס מ'האט געשחט'ן שלא לשמה איז כשר, אפילו פאר ס'איז אנגעקומען די זמן וואס די בעל בת'ס קען מקריב זיין א קרבן אשם, ממילא היות אויף די אופן איז עס מקובל, ס'גייט ווערן עקסעפטעד בפנים, איז עס קאנסידערט ראוי לפסח אויל מועד, און ממילא גייט מען זיין חייב אויף דעם טאמער מ'האט עס געשחט'ן אינדרויסן. זאגט די גמרא אי הכא אויב אזוי אויב די אשה וואס מען האט געשחט'ן אויפן נים'ן שלא לשמה איז כשר אפילו פאר ס'איז אנגעקומען די צייט לשמה נמי נחייב זאל מען לכאורה זיין חייב אויף די אשה אפילו אויב מען האט אינזין געהאט פאר די אשה פארוואס ווייל הואיל וראי' לשלא לשמה בפנים דער איז א וועי דעט איט קאלד געט אין דיר און ס'וועט ווערן עקסעפטעד אויב אזוי וואלט מען געדארפט זיין חייב אפילו אויב ס'איז שלא אויב ס'האט עס אינזין לשמה לשם די אשה אויב ס'איז אמת רב חלקי בה טוב יסברה אז א קרבן אשה וואס מכוסה זמן קען איך אריינברענגן שלא לשמה און סגייט ווערן עקסעפטעד, דעמאלס איז קאנסידערד ראוי לפסח אוהל מועד וואלט מען געדארפט זיין חייב אפילו אויב סאיז געשען לשמה אויב וועט סמאכן וועגן לשמה לשם דאורשין. אויף די גמרא איז צאמער א צווייטע פראבלעם ווייל מכיסא עקירא מדארף עס אויסרייסן פון די אשם אין אדער ווארדס אימעדזשין ווען איינער זאגט די בהמה די חילנדיגע בהמה וואס וואקט דא אדורך זאל מען זיין חייב ווייל סשריט אחוץ פארוואס ווייל סאיז ראוי אויב מגייט עס מקריב זיין אויב מגייט עס מקדיש זיין איז עס ראוי צו גיבן ניין דאס דאזענט ווארק לייק דעט אויב מען גייט עס מגדיר זיין אלץ עולה, דארפסט עס קודם אויסרייסן פון די שערות פון א אשם, דעמאלס קענסטו עס, דעמאלס וועט מען טאקע עובר זיין, ממילא ווילאנג מען האט עס נישט אויסגעריסן פון א אשם, דורך שעכטן שלא לשמה, איז עס נאך אלץ קאנסידערט א אשם, ממילא גייט מען נישט זיין חייב ווייל מען האט עס מקריב געווען אינדרויסן. א רבינער דינגט זיך אויף די פסק פון רב חלקיה בר טובי' אז די אשם וואס מען האט געשאכטן שלא לשמה איז כשר, אפילו טאמער עס איז געווען לפני שהגיע זמן הבעלים להקריבו, מסכם לא רבינא, די רבינער פרעגט א קשיא וכי יש לך דבר שאינו כשר לשמו, איז דא דען דא א זאך וואס אינעווייניג יעצט לשמי דעו שם קענסטו נישט יעצט אריינברענגן? ס'איז מכסה זמן. סאו ער איז נישט קוואליפייד. וקשה שלא לשמי, איטס א וויערד טינג, די thought, ס'קומט נישט אויפן שכל אזוי צו זאגן. ווען ווערט די קרבן שלא לשמי כשר? א קרבן וואס איז ראוי ס'איז כשר לשמי, און איינער איז געגאנגען ער האט עקסטשעינדזשד, ער האט עס געמאכט שלא לשמי, זאגט מען אקעי ס'בלייבט מיט די בכשריותו. אבער ווען ער איז אין א מצב יעצט ער איז נישט ראוי לשמי איז נישט שייך צו זאגן ער האט עס גע'שחט'ן שלא לשמי ס'זאל זיין כשר. פרעגט די גמרא ולא, איז דען נישטא אזא פאל אז אויב מען טוט עס יעצט לשמו איז עס נישט גוט, און אויב מען טוט עס שלא לשמו וועט עס זיין גוט, כ'וועל דיך ווייזן א פאל, והרי פסח בשעה ימות השנה, אז מען שלעכט א קרבן פסח ק ט א ז ו עמוד א', עני א גרינעם דינסטאג, דהיינו כשר לשמו, אין אנדער ווארדס נישט ערב פסח נאך חצות, קענסט עס נישט ברענגן לשם פסח, ווייל א שלא בזמנו איז נישט קיין כשר'ע קרבן, וכשר, מיט דעם אלעם איז עס כשר שלא לשמו, אויב דו האסט עס גענומען פאר א צווייטע קרבן, ס'איז געווען אין א ברייתא. דארף איך עסן מיט בית א פסח די אלע אנדערע טעג פון די יאר שלא לשם פסח איז עס כשר? זעהן מיר עס נאר אזא פאל, זאגט די גמרא ניין עס איז נישט קיין קרבן פסח בכלל, פסח בשלום עם עושה שנה שלמים נני איז א רעגולער קרבן שלמים אין אדער ווארדס די קרבן איז באמת א שלמים אזוי איז די דין תורה א בהמה וואס מ'האט מקדיש געווען פאר קרבן פסח גייט מען מקריב זיין אלע אנדערע טעג פון די יאר נישט אלץ א פסח ער אוטאמאטיקלי אין אוטא פיילעט ווערט עס א שלמה, ממילא דער פסח וואס עס מקפיד ווערן א גאנץ יאר, הייסט נישט קיין קרבן פסח נאר עס איז אפישעל א קרבן שלמה און ממילא איז עס כשר, מה שאין כן דער אשם, טאמער עס איז שלא בזמנו, בלייבט עס ווייטער א אשם, האלט רבינא אז ווען ער איז מקריב שלא בזמנו, אפילו שלא לשמה, איז עס פסול אלץ מכיסא זמן. קומט אויס, די בהמה וואס. די מצב וואס ער איז יעצט איז נישט כשר לשמו, וואס וועט זיין די דין אויב ער האט גע'שחט'ן שלא לשמו, איז דא א מחלוקת. לויט רבי חלקיה בר טויבער איז עס אזוי ווי אלע אנדערע קרבנות וואס מען האט גע'שחט'ן שלא לשמו און זיי האבן געלערנט אין די ערשטע משנה פון די מסכת זענען כשר, אבער די בעל הבית האט נישט יוצא געווען זיין חוב. לויט רב ווינר וואס האלט אז עס איז נישט כשר דווקא א קרבן וואס איז כשר לשמו, דעמאלס קען איך זאגן אפילו האסט גע'שחט'ן שלא לשמו בלייבט עס כשר און די בעל הבית האט נישט יוצא געווען. מה שאין כן א קרבן שאינו כשר לשמו קען נישט ווערן כשר אויב עס איז שלא לשמו. גייט אבער אויסקומען נאך א אינטערעסאנטע מחלוקת, אויב מען גייט שעכטן די קרבן שלא לשמו בחוץ איז ער חייב כרת אדער נישט. לויט רבי חלקיה בר טוביה גייט ער זיין חייב כרת ווייל עס איז ראוי מקבל צו ווערן אזוי ווי עס איז בפנים פאר שלא לשמו, לויט רב הונא גייט מען זיין פטור. אין די פרשה לערנט מען, שטייט אין פסוק ושאלו אישה משכנתו, דער וואס זאל בארגן א פרוי זאל בארגן פון די שכנ'טע, און מגורת ביתה כלי כסף וכלי זהב און שמלות און קליידער, סאו גאלד, זילבער, ווער גאוינג דאון אין די רענקס, און נאכדעם גייט מען צו די קליידער, לכאורה דארף מען פארשטיין, נישט לויט די כלי כסף כלי זהב פארשטייט מען, ס'איז זייער אינטערעסאנט, ס'איז געשמאק, מ'וויל ארויסגיין מיט רייכקייט, מ'גייט נעמען די גאלדענע כלים. אויף וואס גייסטו טון מיט די פארשמעקטע מצרישע דזשינס? וואס טארסטו עס האבן? דו דארפסט האבן זייערע אלטע וועש? וואס די חשיבות דערפון? זיין ספר די צורת התורה ברענגט ער אז ביי די יארן נאך יציאת מצרים האבן די מצריים זיך מורא'דיג געשעמט פון זייער דורכפאל אז די אייבערשטער האט ארויסגענומען די אידן פון צווישן זיי, האבן זיי געשריבן אין זייערע ביכער לדורות די ריזענס פארוואס אונז האבן ארויסגעשיקט כלל ישראל היות ס'האט אויסגעפלאצט א גרויסע מגיפה אין מצרים, די ערשטע זענען געשטארבן, אזויפיל מענטשן זענען געשטארבן, האט מען נישט געוואלט האבן די מענטשן, כאילו די אידן האבן געברענגט די מחלה, ממילא האט מען זיי ארויסגעשיקט, זיי האבן נישט געקענט דיעלן מיט אזויפיל פראבלעמען האט מען זיי ארויסגעשיקט, און די ערשטע זאך וואס מען טוט ווען ס'דא א מגיפה, די קליידער, אלטע קליידער וואס האבן די מחלה לאזט מען נישט ארויס פון די שטאט, נאר מען פארברענט עס, כדי מען זאל נישט קענען זאגן אז מען האט פארברענט די קליידער, כדי אויסצורייסן די מחשבה, צו אויסרייסן די סברה אז ס'איז געווען א מגיפה, האט דער אייבערשטער געזאגט נעמטס ארויס די קליידער מיט זיי. טאמער ס'וואלט געווען א פארשטעקנדיגע א קאנטעידזשעס אילנעס וואלט מען קיינמאל נישט ארויסגעלאזט די קליידער, מען האט עס געזען ביי קאראנע האט מען פארברענט אסאך קליידער ווען ס'איז געשטארבען א מענטש האט מען עס געסילט אינגאנצען מיט די קליידער ס'איז נישט געבליבען קיין זכר ס'איז האט דאס פראווט אז ס'איז געווען א מגיפה מען האט פארברענט מען האט ארויסגענומען די קליידער אינדרויסען מען האט די אייבישטער געזאגט נעם מיט מיט די קליידער אלץ א ראיה בעריר עס איז נישט געווען קיין מגיפה עס איז געווען די יד השם נאר די יד השם ענד נאטינג עלס אן דעט נאוט טענקס אגען פאר קאמינג גרעיטלי אפרישיעטעד האוו א וואנדערפול איווענינג וואנדערפול מארנינג.